Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Den Summer steet virun der Dier an och d'Terrasse ginn sou lues nees op. Mee ier mer iech, an och eis selwer, an d'Vokanz entloossen, bidde mir iech awer nach enker eng richteg defteg Episode Luxplay.
Wësst der nach ween dat heiten ass?
Mais wisou kuckt deen da sou traureg? Well Sony hie vergiess huet a Sony Pictures hien aus dem Intro geschnidden hunn. Mais dat ass dach schrecklech!
Jules, Mir wäerten d'Welt drun erënneren, ween heen ass. Heen ass nämlech keen anere wéi de Sackboy!
An domat wëllkomm bei Wou si se drun? An haut hu mär e ganz besonnesche Gaascht. Dir kennt en, der sidd mat em gesprongen, hutt Levele mat em gebaut. En décken Applaus fir de Sackboy!
Här Sackboy, wéi ass et Iech dann esou ergaangen, säitdeem Där 2020 Äre leschten Optrëtt hat?
Astrobot hat et definitiv verdéngt Game of the Year 2024 ze ginn an huet sech mat vollem Recht an d'Häerzer vun de Spiller agenascht. Awer doriwwer schwätze mer elo net. Kennt der deen nach? Jo, dat ass de Sackboy an dee krut mat Sackboy A Big Adventure 2020 säi vollwäertegen Jump'n'Run Run spendéiert. Ah, dat wësst der net méi? Huh, deen Aarmen. Knapps gewënnt der Konkurrenz seng Bling Bling Präiser, loss mer de Sackboy lénks leien. Wisou ech elo grad driwwer schwätzen? Ma well ech et viru kuerzem selwer fir mech entdeckt hunn. Dofir, ob Sackboy also méi wéi e vergiessent Maskottchen, Astrobot eventuell guer net sou vill nei gemeet huet an ob et sech lount déi al Kamell nozehuelen, dat zéie mer eis elo op d'Long. Wéi der gesitt ass Sackboy elo e vollwäertegen Jump and Run ouni Level Editor Schnéckschnack, wat mech arrangéiert well ech kréie wahrscheinlech héchstens eng Hütt a Minecraft zesumme gebaut an den Editor deemools bei Little Big Planet, dat war mir eng Nummer zevill. D'Story ass eigentlech recht ähnlech wéi bei Astrobot, jo iergend sou en Assi, an deem Fall de Vexx, kënnt aus dem Näischt, versklaavt dem Sackboy seng. Leit, seng Rass, seng Woll, seng Sekt, people, what, bon egal. Béisen kënnt, hëlt dem Held eppes ewech an dir musst iech duerch verschidden Haaptwelte mat Ënnerlevelen duerchsprangen an dobäi zum Schluss e Boss leeën. Hm. Hu mer do ofgekuckt, Här Astrobot. D'Levelen sinn immens ofwiesslungsräich gehalen, vun Dschungel, Schnéilandschaft oder Ënnerwaassersetting sinn d'Klassiker alleguerte mat dobäi. Dobäi hutt der nach extra Challenge-Levelen, wéi zum Beispill Time Trials oder Levelen wou et heescht It Takes Two, wink. Jawoll, och Sackboy huet e Couch-Koop, souwéi eng Rei Levelen fir d'Frëndschaft oder och mol d'Bezéiung ze testen. Ech kann Iech scho soen, ech duerft scho puer mol op der Couch schlofen, mee dat ass eng Geschicht fir eng aner Kéier. Den Soundtrack bitt e ganz coole Mix aus Coveren vu bekannte Songs an och eegenem Score un a kann absolut mat Astrobot mathalen. Dobäi huet de Sackboy och an de Levele Gadgets déi benotze kann. Wat ass dat Astrobot? Hei ass schonn dem Sackboy seng Affekoten! Waat de Sackboy allerdéngs méi kann, ass dass der är Géigner kënnt verprügelen oder är Matspiller dir Saachen geheie kënnt oder är Matspiller an iech u Saachen unhale kënnt fir weider ze kommen, genau wéi är Matspiller. Dobäi ass d'Steierung ganz uerdentlech an deels manner ongenau wéi bei engem Little Big Planet. Daat nenn ech dach mol Weiderentwécklung.

Ah merde, dach, do kann een och aner Kostümer kréien. An Astrobot huet mat sengen Easter Eggs en Nostalgie-Faktor, dee souguer engem Zyniker wéi mir d'Tréinen an d'Ae geriwwe huet. Ah fuck. Ähm, ähm, ähm. Äh, ja. Also, wéi der gesitt, huet en Sackboy sou zimmlech alles, wat en Astrobot och ze bidde huet, Wann net souguer nach e bësse méi wéint sengem Koop. Jo, Astrobot ass e Bijou wat de PS5 Katalog ugeet, mee weem dat einfach net duer gaangen ass an deen nach méi jumpen a runnen op senger Playstation wëll, ma elo kennt der nach eng Adress, et ass gär geschitt.
Off you go then, me and the monkeys will play root in for you!
Jo, wat soll ech soen, ech kréien nach ëmmer meng Lizenze bezuelt, mee bei Sony mellt sech keen. Ech kommen do guer kee méi, säitdeem dee blöde Roboter Game of the Year gewonnen huet, heescht just nach Astrobot, Astrobot, Astrobot. Mat mär konnt der och sprangen, ech hat och Crossovere mat anere Sony-Kollegen. Wat soll dat?
Mir verstinn Äre Frust an aus dësem Grond hu mir en Iwwerraschungsgaascht agelueden.
Zack boy et deet mir esou leed wat geschitt ass, mee ech hunn fir dech bei Sony ugeruff an si hunn en Job fir dech. Oh mäi Gott, Astro, wierklech? Oh, mir fält grad esou eng Laascht vum Häerzen. Ech muss mech och bei dir entschëllegen. Et deet mer leed, wat ech iwwert dech gesot hunn an dass ech deem grénge Penner gesot hunn, e soll däi Raumschëff ugräifen. Et deet mer esou leed, Astro.

am Mëttelalter. Wow wow wow wow eeh maa mol lues, dat don ass da scho bësse verréckt, oder vläit dach net?
Och wann Doom, The Dark Ages e Prequel zu Doom 2016 an Eternal ass, spillt et sech awer net méi wéi Speed Metal Rush, bei deem een nonstop tëschent Waffe wiesselt fir Schwaachpunkten z'attackéieren, mee méi wéi wann een e mobile Panzer wier, dee wéi de Captain America säi Schëld schmäisse kann, just dass dësen eng Kettesee huet. Mee komm mer kuerz zu der Story, well déi huet an Dark Ages méi grousse Stellewäert wéi bei de Virgänger. The Dark Ages spillt Éiwegkeete virun den anere Spiller an erzielt dovun, wéi de Slayer d'Sentinels virun der Invasioun vun der Hell beschützt huet. Dat Ganzt spillt sech an engem Setting of, deen een am beschten als Science Fantasy beschreiwe kann. Festungen, Draachen a mystesch Bëscher sinn all vertrueden, awer halt just eng superlativ Gréissenuerdnung. Passend dozou dréit de Slayer amplaz vu senger typescher Rüstung eng Sci-Fi Ritterrüstung mat Pelzkéip. D'Story gëtt erzielt duerch opwenneg inzenéiert Cutscenes mat ville Niewecharakteren a Set-Pieces, Kinnigen, Prinzessinnen, Hexen, alles ass vertruede fir de Dark Ages. An all dat mécht The Dark Ages zu enger epescher Fantasygeschicht, an där eise Slayer d'Invasioun duerch d'Hell vereitelt, an an där een och nach méi Lore zum Verhältnis tëschent de Makers, der Hell an de Sentinels gewuer gëtt. Zu Ufank ass de Slayer awer ënner der Kontroll vun de Makers. Dat gefält him obviously net, a mécht sech schnell duerch d'Bascht a beschützt d'Mënschen op seng eege Bedéngungen. Dat heescht, Rip and tear until it is done! Mat engem Arsenal vu Waffen kämpft ee sech duerch déi bis elo gréissten Horde vun Dämonen. D'Waffen hunn dës Kéier och all e bëssen e Fantasy Twist, wat fir frësche Wand suergt. Sou huet een eng Sniper, déi mat Spikes schéisst, oder eng Waff, déi Schädelen zermuelt an da mat de Splitter schéisst. Oder meng nei Liblingswaff, d'Chainshot, eng Waff, déi mat der Kugel vun engem Morgenstern schéisst a se da rëm zeréckzitt. A propos, och fir den Nokampf gëtt et méi wéi nëmmen e Schwäert oder eng Fauscht dës d'Kéier. Tëschent Power Glove, Dreschflegel oder Streitkolben kann ee selwer entscheeden, wéi een am léifsten Haue verdeele wëll. Dat bréngt mech dann awer och schonn zu engem grousse Kritikpunkt, et ginn nämlech keng Glory Kills méi. Also iergendwéi jo schonn, mee awer net esou wierklech. Amplaz wéi soss facht een halt einfach mat Nokampfattacken drop bis de Géigner zerplatzt. Laut Entwéckler soll dat manner de Flow ënnerbriechen, mee éierlech gesot huet et fir mech de Géigendeel bewierkt an et huet just no Button-Mashing gefouert. Klenge Wermutstropfen, Wann een éischter spréngt an da réischt esou Nokampf mécht, dann kritt een awer méi eng klassesch

Endlech dierf een nämlech ee vun deene risege Mechs steieren, déi ee schonn an Doom Eternal gesinn huet, a souguer op engem Cyberdraach fléien. Dës Momenter sinn zwar éischter Gimmicks, déi schnell un Novelty verléieren, sinn awer och ëmmer esou schnell eriwwer, dass se net langweileg ginn a gutt Ofwiesslung bidden. Visuell ass d'Spill och fucking impressionant. D'Spill leeft zu all Zäitpunkt an op all Plattform mat Raytracing, mat verdammt gudder Performance

Net alles ass perfekt, awer well haten déi éischt zwee Spiller nach déi fantastesch Mick Gordon Soundtracks, gouf elo op eng Firma mam passenden Numm Finishing Move gesat, nodeems et zu Streidereien tëschent dem Studio an dem Mick Gordon komm ass. De Soundtrack selwer ass fantastesch a leeft bei mir op Spotify och rop an erof. Am Spill selwer awer héiert een d'Musek halt knappi warhaart mol. Ech weess net wat do beim Mixing falsch gelaf ass, mee et ass wierklech schued, well et feelt einfach de richtegen Umf doduerger.
Ejo, eis Leit déi musse muer schaffe goen, geet dat och mi lues do uewen, dajee, et ass hiert lescht.
Et gouf zwar mëttlerweil en Update deen dat liicht verbessert huet, awer fir déi beschte Resultater empfeelen ech an den Optiounen d'Sound Effects op 60 Prozent erofzeschrauwen an d'Musek einfach op 100 Prozent eropzepushen. Zesummegefaasst kann een also soen, dass Doom, The Dark Ages och als drëtten Deel vun enger Rei als eegent Spill erausstécht. Wann ech d'Spiller beschreiwen, misst dann am beschte mat de Wierder vun den Entwéckler selwer. 2016 wier Run and Gun, Eternal Jump and Shoot an The Dark Ages Stand and Fight. Amplaz nonstop a Beweegung ze sinn, manövréiert ee sech Bullet-Hell-Style duerch Projektiller hinduerch a paréiert Attacke fir Openings ze schafen. Fir déi ganz Campagne vun 22 Kapitelen war ech och ronn 18 bis 20 Stonnen um Gaang an hunn no kuerzer Lernkurve all Moment gefeiert. Egal ob dir Fan vun den Doom-Spiller sidd, Shooter-Fan allgemeng oder einfach Bock op eng epesch Power Fantasy hutt, kann ech iech dat Spill trotz enttäuschendem Soundmix einfach just empfeelen. Itech wëssen halt einfach wat se maachen an hunn einfach erëm e fantastescht Spill ofgeliwwert wat Gameplay awer och Grafik betrëfft.
An erëm eng Pre-Summer-Episod iwwerlieft. An dobäi nach eppes Guddes fir vergiesse Maskottescher gemaach.
Lo wou s de et sees, dat verdéngt dach sou eng kleng Belounung, ne?
Has du net virdrun eppes vun oppenen Terrasse gesot?
Wéi der gesitt,